Dat heescht, Yvonne, du hues eng Remark? Jo. Dat ass deng?
Jo. Stëmmt dat? An do ass keng Baatsch drop? A wann se esou wéi d'lescht Kéier, da gëtt dann d'Saach net alles of? Stëmmt dat? Genau. Gutt.

Ass Bréissel, ne? Bréissel. Kann Dir mir e Bic ginn, nodeem Der dat hei ofgestëmmt hutt? Also, ech sinn der Meenung, datt d'Tankkaarte, also emol e Kaderkontrakt mat deenen Zuch fir d'Tankkaarte ze hunn, net falsch ass, well dat evitéiert eis mat ëmmer mat deenen Ticketen erëmzekommen, wou déi verluer ginn, wou d'Cour des Comptes eis all Joer kritiséiert, datt mer Ticketen net hätten a kënnt alles wann ech giff den do en Remboursementsziedel weisen an da kënnt mer dee Remboursementsziedel net weisen well oder si verstinn en net well dat am Excel komplizéiert opgebaut ass. Et wär méi einfach wann een eng en Auto oder eng Camionnette lount am Numm vun der Partei dat en dann sou eng Kaart matkritt, gesot kritt géi op eng Total tanken an dann.

Eng Adress op engem Visitekaart vun esou engem zu senger Firma, Management and Leadership, wat vläicht gutt wär, wann een awer just déi Leit, déi da virun un der Front stinn, déi sech net auskennen mam Schwätzen, dass déi e bëssen gebrieft giffe ginn.

Also mir sinn och, muss ech éierlech soen, immens gutt eriwwer komm. Eise Rating, deen ass deen ass ëm 70 Prozent ass dee geklommen. Ech hunn elo am Laf vun de leschte Wochen mech Leit begéint, déi si bei mech komm, déi gesot, So, dech kennen ech, hu, ma jo, du waars dach Piratepartei, du waars dach zu, also.

War einfach tiptop an merci gesot bon et zu zu dir wars dir wat zu Klierf ne mir war et do och gutt jo. Also jo et huet jo gereent gell also bis halwer 4 war quasi keng Persoun um Maart. Jo mir haten do bësse méi Chance

Blöd war, wéi een eis erniddregt huet, also mir waren unehrlech vis-à-vis, also et war en Entertainment aus dem vun der vun deene Grénge war wéi jiddwereen vun den anere Parteien do, och vun deene vun de grousse Parteien. D'Kommuniste waren net do. Mir si jo also.
D'Kommunisten hunn eis haut erkläert, datt de Schichtbefehl.

Mee mee, ee Moment, dass d'Mauer, dass d'Mauer fir de Fridden ass, dass dat ganz kloer, well souguer den Trump, dee mécht op eng Mauer bei de Mexikaner. An den Trump ass jo d'Symbol fir de Fridden. Oder hunn ech näischt verstan?
Alles richteg, Jean, alles richteg. Gell, gell? Also, soulaang mer dovun ausginn, datt mer am La-La-Land wunnen an dat hei eng parallel Dimensioun ass, ass dat alles richteg.

an datt d'Rechnungen net an der Kontabilitéit fortlafend no Agang sortéiert sinn, mee op dräi verschiddene Plaze leien, nämlech online, bei am Courrier an op an an eng Klasse. Si hunn ugereegt, datt mer do sollen all d'Rechnunge fortlafend an ee Klasse leeën, egal ob et Courrier, online oder wat och ëmmer ass, se printen, an ee Klasse, fäerdeg.

Mir sinn op der Sich, mir hunn och d'Piècen ugefrot bei de Fournisseuren, mee mir mussen elo waarden, ob mer Piècen, wéi mir emmer Piècen hunn, an da kënne mir hinne confirméieren, hei sinn d'Piècen an et ass net zwee Mol bezuelt ginn. Et géif mech wonneren, wann et zwee Mol bezuelt ginn ass, well mir si meeschtens frou, wann et ee Mol bezuelt gëtt. Déi zweet Saach ass, se hunn och bemängelt, Hun Recht, datt mer méi konsequent mussen eis Konten abehalen, als ganz Partei, also als Präsidium zumindest, wann et drëm geet, regelméisseg ze kucken, Ass dat kohärent oder ass dat net kohärent? Dat heescht, de Benno adequat ze epauléieren an net ëmmer ze soen, Oh, de Benno mécht dat schonn. Dat ass de Punkt zwee. De Punkt dräi war och do, all wa mer eng Rechnung bezuelen, e Stempel drop ze hu wou parapheiert gëtt vun deem, dee se iwwerwisen huet mam Datum, vun deem, dee se rechneresch gepréift huet, wéi zum Beispill stëmmen d'Montanten iwwerteneen, well ee mol 80 gëtt 160. Dat däerfte mer net duerchgoe loossen. Dat heescht, datt mer dräi Paraphien op all.

Dat war dat Nächst. An dann hu se eben ugereegt, datt mer definitiv eise Bilan vun der Fiduciaire direkt opstelle loossen, datt mir selwer encodéieren, mee datt si de Bilan opstellen. Wien ass d'Fiduciaire? Dofir hunn ech haut eng Lettre de mission kritt vun hinnen, also vun der Fiduciaire, wou si zousätzlech zum Dossier social, dee se jo scho fir eis maachen, dat heescht Garantie ass scho bezuelt an alles, eis,

Dat war dat Joer, wou mer nach net besser wossten, well mer den éischte Contrôle jo réischt haten, nodeem dat Joer scho clôturéiert war. Also, mir kruten de Contradictoire krute mer am Dezember 2015, do konnte mer natierlech, vum 2014, dat heescht, mir konnten 2015 definitiv näischt méi änneren. Wat awer muss sinn, ass, datt de ganzen 2016 muss kontrolléiert ginn. An de Martin huet dat jo gemaach, deen huet jo schonn alles encolléiert propper. Nichtsdestotrotz, ech froe mer elo eng Kéier de Grand Livre an ech kucken eng Kéier driwwer an ech wäert als éischt emol kucken, ob et Sënn mécht. An da schécke mer hinnen et an da gi mer hinnen all d'Beleg an da soe si eis, wéi eng Beleg feelen. A virun allem op d'Somme stëmmen. Ass dat dann esou en décke Volume?
Jo, dat sinn zwee déck Klassen. Also am Betrib mengen ech der fënnef d'Joer, hei waren der awer schonn zwee. Dat ass substantiell, fir en net bal Kand-Joer. Déi sinn awer, also ech mengen,

Dat ass jo alles encodéiert. De Punkt ass, mir gesi jo well um Enn vum Joer mir esou Kont stoen an de Bilan, de Punkt, de Punkt ass jo net, datt iergendwou derzwëschen de Feeler sech erëm opgehuewen huet. Dat wär jo den extrae Feeler. Hei ass eng Situatioun, mir clôturéieren zum 31.12. Mir huelen en Extrae vum 31.12.

Jo da wär et jo sënnvoll fir wann mer se d'nächst Kéier erofginn, dass dass den zwee Leit dat, oder en drëtten souguer, dat Ech hunn kontrolléiert dat.
haut de Mandat um Fiduciaire ënnerschriwwen. Ech hunn dat herzoglech als meng Verantwortung gesinn, well ech hafte fir dee ganze Brach an den Spontan. Dann kann d'Partei och dat maachen, datt ech manner hafte muss. An. Bon, mee weess de, bei deene grousse Parteien an esou,

Bilan, Grand Journal, an dann fir dat ze maachen. Wéi wär et, wa mer eng Kéier géingen am sauren Apel bäissen an ons all déi Leit, déi mat Kontoführung ze dinn hunn, instruéiere loossen, wéi een et richteg mécht? Eng Kéier e Samschdemëtten, da ruffe mir vun enger Fiduciaire, e soll all ee vum Comité opklären, all déi d'Ënnerschrëften däerfe leeschten, wat däerf ee, wat däerf een net. Grondsätzlech eng gutt Idee. Grondsätzlech eng gutt Idee. Essentiellement sinn am Enn zwee Leit dovun betraff, dräi Leit wann mer d'Nivåer mat derbäi zielen. Dat heescht, woubäi et tatsächlech esou ass, datt säit 2016 all Sekt, all Bezierk an all Sektioune mussen hiren eegenen Keesserapport ofginn.
D'Sektiounen och? Ginn
déi och mat an d'Formatioun?

Mat engem gäilen Extended Validation Certificate, dee souguer uweist, datt mir d'Piratepartei Lëtzebuerg sinn, wann Der drop gitt. Dat heescht, et kann een eis mega vill vertrauen, well mir mega gutt sinn an och einfach net, net einfach net Geld dofir ausginn. Nichtsdestotrotz.

Also et geet. Kee gëtt deen et programméiert. Nee, et geet. Den Haaptproblem ass, wann der gär Kandidatesäiten hätt mat deem Template, ass datt der musst déi ganz Assets befëllen. Also de Kalenner géif zum Beispill, den nationale Kalenner, automatesch weidegescraped ginn, dat heescht dee misst ee dann ersetzen. Dat ass déi trivialste Saach. De Problem sinn déi aner. Modulen, also haaptsächlech de Pirat vun der Woch, dee jo net géif affichéiert ginn, Campagnen, déi net géifen affichéiert ginn. Also et sinn eng ganz Rëtsch Elementer an deem Site dran haut, déi op der Homepage net géifen affichéiert ginn. Dat heescht, wat ee misst maachen, wär do quasi nach eng Maquette virzeléie fir d'Kandidaten.

De Kandidat ka säi perséinleche Blog maachen, eng Sektioun kann eraus eng Sektiounssäit maachen, e Bezierk kann eng Bezikssäit maachen, oder eng Zäitschrëft. Hie muss awer bei eis awer nach verschiddenes gewéckst sinn.

Mär haten d'Kontakte gesicht wéi esou à la Hee mécht dat dote fir datt et séier, séier, séier gemaach ass. Mee ech weess elo net wéi wann d'Suite méi ausgesäit. Alles wat nach net fäerdeg ass huet de, nach eng Kéier, de Charel ass fir méi wéi deng Zäit déi e bei mer verbréngt bezuelt. Dat heescht déi 3 Deeg d'Woch wou e bei mir am Büro sëtzt, wou e net beim Client sëtzt, Ass gewonnen Zäit. Ech brauchen e bësse fir datt en sech no menge Servere këmmert, datt en nei E-Mail-Boîten ariicht, datt en esou Saache mécht. Ech estiméiere seng Workload aktuell bei eis um Büro op, wa mer net grad e Projet hu wou en e bëssen agebonnen ass, op 5 Stonne vun deene 24 déi en d'Woch bei mer sëtzt. Dat heescht en huet der Et sinn lo fein 15 Stonne produktiv, déi ee ka fir d'Piraten, zwee voll Deeg. Also du kanns en, a wann e seet ë ë ë, sees de, de Sven huet gesot. An da kann e mech jo am Büro froen, an da soen ech him, Charel, maach et, dat geet. D'Bugs musse gefixt ginn, an op där anerer Säit sollen d'Piraten och hir Rechnunge bezuelen.

Et gëtt Chat hunn ouni datt den. Well ech hat den Här Schack gefrot, ob dee sech net synchroniséiere géif, well dat hat mer eng Kéier geschwat. Seet hien, Sou wäit wéi dat mir gesinn hunn, wär dat net de Fall.
Jo,

Dëst geet virun allem dëst Joer iwwer d'politesch Kommunikatioun, och hisiichtlech dem Populismus a sou weider. Ech free mech schonn.
Entschëllegt, si mir iergendwéi synchroniséiert mat den däitsche Piraten, déi jo ganz e koupe virgelafen hunn?

an dee wëllt konstruktiv schaffen, fir datt méi Piraten an Zukunft hire Liewensënnerhalt kënne mat Europa verdéngen. An da ginn et Leit, haaptsächlech däitsch Pirate mat e puer hollännesche Piraten, deenen hiert Haaptzil ass, onnéideg bürokratesch Hürden opzemaachen an nëmme géint Comitéë schaffen anstatt mat Comitéë schaffen. An deementspriechend solle si sech gutt d'Käpper schloen.

mat iergend engem, mat iergend engem aneren Ament Ressourcen drop ze verschwenden, ze probéieren do Kollaboratiounen ze hunn, déi eis no vir an no hanne näischt bréngen, déi just frustréieren, déi Energie kaschten, déi dono frustréieren an dofir eis Energie op eisen nationalen Eikaf setzen.
Mir wäerten aus dem noen Ausland wäerte mer e bëssen Ënnerstëtzung kréien, wäerten e puer. Belsch Piraten wahrscheinlech kënnen am Gemengewahlkampf hëllef kommen, wat sech do ronderëm, den Andy kéint eventuell dovu profitéieren, ronderëm zankt witzen. E puer Belsch Piraten. Déi ginn et do scho laang net méi. Nee, nee, déi ginn et nach ëmmer esou e bëssen. Ech
schreiwen se eemol d'Joer un. An dann d'Saarlänner, d'Saarlänner sichen am Ment en neien Heilsbringer, dat heescht, déi si frou wann esou laang et eis nach gëtt. An. Huet Éisträich keng méi déi se kënten auslueden, ewéi virun 70 Joer? Do sinn awer d'Kommunisten zu hinne gaangen, nee?

Wann Leit sech fanne wëllen déi nach Contenue wëlle schreiwe fir eis Websäit, sou hat sech dem Andy säin Opruff, de Pirat vun der Woch, Fir haut hu mer nach e puer Leit. Däerf ech e konstruktive Virschlag maachen? Ech melde mech fräiwëlleg fir. Gewëssen Saachen, zum Beispill do op der Homepage, wat mech géing interesséieren, e Bäitrag, deen ech ka leeschten, e Cours ginn iwwer Encryptage, Passwierder an esou.
Do ass eise Beoptraagte fir esou Kryptopartyen, dat ass de Sam.

Dat, wat ech de ganze Moie gemaach hunn, ass elo net méi do. Da so dem Charel, wou dat hin ass, a sees deem, e soll mir wann ech géif muer de Moien ëm 10 Auer e Rapport gi wou déi Saachen hi sinn. Nee, pardon, ech bezuelen ee fir datt en et mécht an ech wëll mech net mussen iergeren. Nee, wann ech et selwer muss maachen, wéi ech de Weekend et gemaach hu fir datt iergendeppes ze gesi war fir d'Press, da muss ech en och net méi bezuelen. Mee dat bedeit dann aner Saachen. Dat ass dann, also ganz éierlech, soll kucken, datt et geet. Dat ass. Ech hunn elo nach vläicht, ier mer elo fortginn, en Announcement ze maachen. Ech hunn eng Gebuertsdagsparty a fënnef Wochen an all déi vum Comité vun de Piraten sinn häerzlech agelueden. Dat ass den 19 Mee, freides owes, zu Stroossen am Hotel Olivier.